Il-lejla t-tajba u nilqagħkom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsieb tal-lum, il-gradwazzjonijiet. Il-gradwazzjoni hija l-uniku ċans li għandek bħala ċittadin Malti biex tidħol id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fis-Sakra Mejjet b'xi ħaġa ħa m'Alla miktuba fuq it-t-shirt u tiddendel m'għonq Simon Busuttil u ħadd ma jgħidlek xejn. Din il-ġimgħa fuq Facebook sibna dan ir-ritratt ta' baskejt li seħet ftit jiem ilu. U xejn rajnih għedna, x'jeħlew, din il-baskejt kollha waqfet quddiem id-Dar Ċentrali u l-istudenti kollha waqfu biex jieħdu ritratt ma' Simon Busuttil. Sakemm fittixna ftit fuq dik il-baskejt u sirna nafu li dik kienet baskejt ta' xi mitt ruħ li minnhom dawk l-għaxra biss kienu lesti li jieqfu jieħdu ritratt ma' Simon. Il-jum li fih tiggradwa huwa l-fulkru ta' ħajtek għaliex dak huwa l-jum li fih tirrealizza li avolja ilek ħajtek tistudja, l-iskola għadha ma rnexxiliex tgħallmek l-aktar tliet affarijiet importanti li għandek bżonn tkun taf biex issalva f'din id-dinja, li huma, kif tħallas kont tad-dawl, kif tbiddel ċilindru tal-gas, u li ma tistax tagħmel sess ġol-karozza għax kontra l-liġi! Din is-sena mill-Università ta' Malta se jiggradwaw 3,400 student u aħna xirrajna din iċ-ċifra ħadna gost, impressjonajna ruħna għax għedna dak ifisser 3,000 żagħżugħ u żagħżugħa tal-affari tagħhom, 3,000 raġel u mara li ħa jagħmlu ħafna ġid lil dal-pajjiż. Sakemm rajna b'liema slogans qed iduru fit-toroq. Per eżempju, wieħed fuq flok li jgħid Il-liġi bl-amment nafuha, bix-xinejka malajr ngħattuha, Jew tibagħtuna nsoffu l-banana sakemm tispiċċaw fl-uffiċċju tagħna. Jew let's get physical, you pay me to touch you. Okej, tista' tirraġuna li din hija bluha ta' żgħożija, vera, però dan huwa l-futur ta' dan il-pajjiż. Għaliex minn għada inti tista' ssib wieħed minn dawk jipprova jiddefendik fil-Qorti, jew ieħor qed jipprova jibnilek id-dar, jew ieħor li se joperak. Pariser għal dawk li qed jagħmlu l-baskejts bħalissa. Jekk bil-baskejt tiddeċiedu li tgħaddu minn quddiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u ssibuha mitfija, tibżgħux, ibqgħu deħlin, hemm in-nies hemm ġew, just mhumiex qed jixgħelu l-bozzot għax m'għandhomx biex iħallsu l-kont tad-dawl. Imma idħlu, hemm in-nies hemm ġew. U peress li m'iniex avukat u lanqas ma jiena ekonomista, ma nistax intikom pariri legali jew finanzjarji. Jiena ggradwajt fil-Malti u allura ħa nagħtikom parir b'dak li naf jien, jiġifieri bil-metafora u l-poeżija. U allura ippermettuli ftit. Fil-karriera tagħkom, mill-bidunett, se tkunu ħa mim tiġru wara l-istess salzett. U għax assumejt illi ħafna minnkom jiġew u jqumu mill-metafora u frankament lanqas biss jafu x'inhi metafora, preparajt dan il-filmat biex jispjegalkom din il-metafora. Dawk il-ħamimiet huma intom. Dik is-salsetta hija tender tal-Gvern. U minn għada, l-istess nies li bħalissa qed tiġġandar magħhom fil-baskejt se tkun qed tiġġieled magħhom biex terpilhom it-tender tal-Gvern. L-unika mod li tista' tirbaħ dak it-tender tal-Gvern hu li tkun bħal dal-għasfur li ħaddem moħħu u minflok qagħad jiġri wara s-salzetta, tgħallem ikanta Viva Labour, Viva Labour, Hey, Hey. Insomma, awgur il dawk l-istudenti kollha li se jiggradwaw u tinsewx, agħmlu l-qalb, għaliex issa intom titniżżlu fil-lista tal-alumni. U għal min ma jafx x'inhuma l-alumni, ħa nispjegalkom. Kull università fid-dinja iżżomm lista ta' nies li ggradwaw fiha. Aktar kemm ikun hemm nies kbar li ggradwaw fiha, aktar issir università prestiġjuża. U intom issa meta tiggradwaw titniżżlu fil-lista tal-alumni tal-Università ta' Malta. Fost l-oħrajn f'din il-lista hemm il-Prim Ministru, il-Presidenti ta' Malta. U, u din hija vera, f'din il-lista hemm ukoll magħkom Kim Jong Il. Dan huwa Kim Jong Il li għal ħafna snin mexxa il-Korea ta' Fuq u li n-nies tiegħu ikkonvinċihom li hu Alla, li ma twelidx imma li għadda stork minn fuq il-Korea u xeħitulhom fuq muntanja, u li ma jużax it-toilet. Aħna fittixna fuqha din u sirna nafu li vera Kim Jong-il ġie Malta jistudja l-Ingliż bħala mistieden speċjali ta' dak li dak iż-żmien kien il-Prim Ministru Duminku Mintoff. U aħna qed nassumu li bħala ringrazzjament, Kim Jong-il ħa lil Mintoff il-Korea u għamillu din is-sorpriża.

Qabel ma mmur, illejla aħna u nitkellmu bħalissa f'Malta hawn ir-Reġina tal-Ingilterra. Issa ħafna qaluli biex ma nibqax ngħid kontra r-Reġina għaliex qed iġib ħafna turiżmu b'xejn lejn il-pajjiż. S'issa ma rajt l-ebda forma ta' turiżmu ħlief li ġabet magħha ħafna Maltemp ikrah minn Londra daqshekk full stop. Ħafna wkoll qaluli biex ma nibqax immaqdar iċ-ċogiem għax mhux sew u allura llejla nwegħedkom li mhu se ngħid xejn fuq l-inviti li ntbagħtu mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru bi żball faħxi li jaqra The Prime Minister and Mrs Muscat request the please of your company. Inwegħedkom li mhu se ngħid xejn fuq il-bnadar kollha taċ-ċogiem li telgħu mal-għarb li rashom 'l isfel, inwegħedkom li mhu se ngħid xejn fuq il-clutch bag li lanqas jekk jagħtuni l-isbaħ mara tad-dinja miegħu ma nkun irridu, u mhu se ngħid xejn fuq il-ħafna inċidenti ta' traffiku li kienu jinvolvu mill-inqas ħames karozzi taċ-ċogiem li waħda minnhom kienet hit and run. Mhu se ngħid xejn! U ma noħodhiex bi kbira jekk bħalissa fuq Facebook hemm qed jgħid li llum jew ilbieraħ weħel fi traffic tort tiegħi. In which case, I would have the please li tużaw il-hashtag tort ta' Mark. Illejla t-tajba, aktar ħsibijiet il-ġimgħa d-dieħla.